Bimo ni ye kwa miese ruo to biro loyo ni Tet Apelo. Yes. Come madam.
along.
I within with all the Mae romo mana nyisi. ma ma im koso nyanyo koso nyagini nyaburi. Ah ah chungi kata monene zoja. Mae mi dichiel eh, gine ma launching mar Augo.
To apenji. Augo wuod ape awendo. ape Oneno ma. apenji sa mana se singo na apenji ni aluo mm. aungo ni dhi ga ngoto pesi tieko te pesa ok itieko te imetho atieko pesa mak ma pesi tieko te ina no rambo ne wanyisi ka ini weni wa na, na wale bia bia ka boy bed mos kwenye no mae eba mama president na ugo dwe mar ochiko gi sani Tarik apar gang'wen bwana,
tarik apar gang'wen dwe mar ochiko Ichako metho sani ni kona ni imbni ma idhi present ga ongo. We pimo wi abuhana, yudo pesa yango. In winji gima nyisi.
Eh. Neno rombo ni. Eh. Ma mar ma mar aongo wuod awendo. Lon launching album mare. Joma dhi bedo gi joma chalo nade? Inen ane manyiso ji. Eh. Inda wuonya ndare ni kanyo. Eh. Takwino chogo. Eh. Okodhi rapogi. The lady.
to Elvis Kadori basi ah. chakane genda ah? chagenda inda uonya ndare janabi wendo wendo wendo mago duong' achiel nyaja duong' nani nyaja duong' nani bas bendi winjo ka pari bebe mano nitie mia machielo akwino chogo mowene akwino chogo kia
joga winji ng'ene kalo en mama nyako moro mowero wer mar eh, ng'ane nene puothi oyugno yawa bi pur puothi
iyude
machielo eh, papa wan wuod amiro kodhi rapogi wuok idwa lale kamba ne namba adek eh? papa wan wuod amiro kodhi rapogi eh? okodhi rapogi sitayel mane mang'ano ah, ah.
Sital mano ma ng'ano keto ni gani? Mano papo.
To koso kon mane ma ng'ano keto muma mane moyalo eh. ni kanyo. Ah, machielo Elvis Kadori.
Ma Kadori ni kanyo. Wadak runda koso wanadak e gire.
Mano bende. To kori ni wacho mano, joma dhi buro budho. Ah? Joma dhi muro balo budho sama wuoye kodini tarik apar kod ang'wen in ing'e ni en sis mag ang'wen Septemba eh dwe mar ochiko Septemba ing'e jo gimola no jo piny yes. iwinjo yeah. kacha ok donja donja gi walo kacha ok donj go pato ni dwa donjo woche maler sani koro wanglo ng'aw ong'aw iwinja wanglo sani ong'aw yak beri gi ribok 1000 donjo mano VIP vivi no mano VIP mano VIP vivi 2000 Koro walo onge. Onge walo. Iwinjo?
To kata sani mm. anyisi ni donj chon kis joma dhi miyo ji nyiero kanyo nitie. Wan gi ng'ato kanyo niya. Inge sa lo ji palo rando tuna bati ne buwa. Gwedhi rombo ni emwa dhi nego kono. To gi jende ke.
Embi duodwa jote na mada. Omara. Pogi kono.
Pogi kono. Pogi kono.
Mae mwadhi Ne. ah, mane nyuok matingo na ugo. Ne.
Augo dhi. Sodi dhi bedo mopoto.
Mopot. Tarik apar kod ang'wen Yes. Septemba. Yeah. Elvis Kadori, To be saying so kama odhi bet. Eh? Egesa. East Villa.
Yes. Yeah.
Wadhi donjo chon.
Umoja.
VIP 1000. VVIP
anadonjo chon bwana. To in ng'adna gate bwana sai kaw gilasi anadhi. Iwinjo. Eh. Sana mepo ma pesa bingi kuma gole pesa. Kare pesa tichako chon.
Donje avieta.